Sidd, Dir sidd Psycholog, Psychotherapeut, Dir hutt beim Kannerschlass geschafft an Dir sidd President vun der Mënscherechtskommissioun zu Lëtzebuerg. An haut ma mir en Interview iwwer d'Opstellungsaarbecht. Voilà. Wat sinn Är praktesch an theoretesch Erfarungen an der Opstellungsaarbecht? Also d'Theorie kennen ech gutt. Ech hunn viru laange Joren ee gesot gëtt, dass en Initiator vun der Familljenopstellung, de Bert Hellinger, gesi gehat schaffen. Dat war kee gudden Zougang fir mech, well ech hunn dat esou katastrophal fonnt, wéi deen dat gemeet huet, iwwergrëffeg. An ech hunn och herno gesinn, esou an der Landschaft vun de Familljen, Opsteller goufen et déi, déi hu sech op hie beruff, an déi, déi géint hie waren. Awer ech hunn dat ëmmer eng ganz problematesch Persoun fonnt. Sou, wann ech elo géing gesinn, eng Familljenopstellung maachen, da kéint ech dee Prozess, deen do am gaangen ass, ganz gutt novollzéien. Ech hunn et vläit een oder zweemol benotzt, awer net méi oft. Ech maache méi Familljeskulpturen, dat heescht, wou dann an enger Koppel oder an enger Famill sou eng Aart Denkmal opgestallt gëtt vu Leit, déi beienee sinn, dat ass nonverbal, dat ass wichteg, wou dann gekuckt gëtt, wie sti se do, wéi eng Plaz huele se an, wou dann och eng Beweegung kann drakommen. Dat ass eng Method, déi ass aus de States komm, Virginia Satir, déi ganz ressourcenorientéiert war. Herno war en Italiener, deen ech och kannt hunn, deen elo gestuerwen ass virun zwee, dräi Joer, de Luigi Onnis, deen dat benotzt huet, wat ech och nach esou benotzen, ass d'Familljebriet. Also ech mhm. hat dann hei een dovun ech hun der vill. Ja. Ja. So, da kann en dat so opstellen, ech muss lo hei net soviel zittere, sos falen déi. Oder äh, ech hun eng leef Kollegin, Marie-Jeanne Schon, hat benotzt och eng Method mat Knäpp. Dat ass Spezialistin ja. vun de Knäpp, dann representéiert dann d'Membere vun der Famill mat ënnerschiddleche Knäpp. Also et sinn all déi Methoden, déi erliefnisorientéiert sinn, wou mer wechkomme vun dem Verbalen, well mir si jo konzentréiert op dat Verbal, woubäi mer wëssen, dass dat Verbal net ëmmer ausschlaggebend ass, fir Bezéiungen ze definéieren, a mir stellen dat dann iergendwéi duer, fir dass een herno och doriwwer ka kommunizéieren. Also dat ass schonn alles ganz äh, gutt Methoden, also déi hëllefe weider ze kommen, déi eppes veränneren och. Mhm. Genau, ich mein, wir sind doch an, an der Dynamik an die, die Geschichte mit, mit Hellinger. Ich meine, der Mann hat die Familienabstellungen erfund oder die Methode auch entwickelt und auch an dem Sinn popularisiert. Mir effektiv, da war das war ganz äh, schwarz oder weiß an äh, Mann lo net net erlebt den as noch so lang hier an den dann noch sing Schüler die von sich von dem ofgewandt hun war bist so, so sekten dingen äh, bist mir das egal den Mann huet bestimmt sing sing Meriten an mir mir sind noch net mir sind an dem sie noch gut net übergriffig wie gesagt, bei uns geht ja um, um die Autonomie für das Leiter zu kommen an natürlich auch was wichtig ist, um, ëm äh, Emotioune fir déi, fir dass, dass déi kënne sech äh, weisen. Ne? Mir op all Fall d'Method zum Lëtz äh, zum Konstellatiounen ass ja awer zu Lëtzebuerg bekannt. Wéi, wéi ass lo d'Plaz vun der, vun der Systemik äh, zu Lëtzebuerg? Also d'Systemik ass bekannt gell, dat so dat gëtt schon géing ech soen 20 25 Joer se ëmmer méi Leit sech do ausgebilt oder hu Kenntnis oder och gehat. Dat ass jo och eppes, wat iergendwéi logesch ass, fir also net de Mënsch eenzel ze gesinn, mee als en Deel vun deem Ganzen. Leit, déi em nostinn, dat kann eng Famill sinn, dat kënne Frënn och sinn, fir en ze gesinn am Zesummenhang mat deems do, wou e schafft, do, wou e sech ophält, wat e mécht. Also dee Paradigma, deen ass bekannt. D'Konstellatioun, d'Familljenopstellungen, also éischtens weess ech et net genau, awer wann ech elo a meng Erfarung zeréckkucken, well ech vill Supervisioun maachen, ech maache vill Contrôle vun der Praxis an Eenzel, awer och ech ginn an Ariichtungen, och am Ausland. Ech gesinn dat ganz ganz selten, datt ee mat där dote Method schafft. Mee dat ass elo dat Bléckfeld, wat ech hunn. Ech ginn dovunner aus, datt Leit do sinn, déi dat doten och dann dee Moment benotzen. Awer et ass fir mech elo, dee Bléck, deen ech hunn, géing mech dozou féieren, fir ze soen, datt en net schrecklech verbreet ass. Dat ass am Fong, dat ass am Fong Neiland. Mee eng, eng vun den aner Aspekte vun, vun der, vun der Opstellungsaarbecht ass och d'aktiv Nolauschteren. An zemools elo an, an dëse Krisenzäiten hu mir d'Impressioun an, an d'Demande, déi mer och kréien, déi gëtt ëmmer méi grouss, fir datt d'Leit datt haut, et ass jo esou, mir sinn, ob dat elo en Dokter ass, en Affekot oder soss iergendee, mir sinn net méi am Nolauschteren, mir sinn direkt schonn am Äntwerten. Voilà, an do, dat ass déi Ecoute active, déi mir am Fong wëllen développéieren. An wou och wann ech de Radio opdréinen oder de Fernseh, gëtt ëmmer gesot, ja, et sinn hei Psychiatere, Psychologen an alles, et si sou vill Ulafstellen an esou weider an esou viru, mee et huet een awer d'Impressioun, an et ass eng enorm Demande do, et huet een awer d'Impressioun, wann där Demande, wann där net géing nokommen, Dir als President vun der Mënscherechtskommissioun, mengt Der net, dat wier och, dat misst e Recht sinn, jiddwereen, dass jiddwereen e Recht hätt, dass engem nogelauschtert gëtt? Jo, also d'Recht op Gesondheet, dat gëtt et. der Mënscherechtskonventioun, da misst een nach definéieren, wat ass d'Gesondheet, gell? Dat ass jo wichteg, besonnesch elo an där Zäit vun der Pandemie. Äh, D'OMS seet, äh, d'Gesondheet, dat ass net d'Abwesenheet vun enger Krankheet, mee et ass en Zoustand vu Wuelbefanne, vu Bien-être mhm. physique, commun, psychique et social. Dat ass d'OMS, ja. An eise Fokus, ech gesinn dat och elo an der Pandemie, ass op de physesch, op d'physesch Gesondheet ausgeriicht, mat Konsequenzen, déi dramatesch sinn, wann ee kuckt zum Beispill, wat elo a villen Ariichtunge stattfënnt, sief et fir al Leit oder och fir Kanner, fir an der Psychiatrie, wou net ëmmer op dee psycheschen an dee sozialen Aspekt Uecht gedoe gëtt. An dat ass oft tragesch. An ech Wéi dat ugaangen ass, hat ech dem Premierminister a menger Eegenschaft als President vun der Mënscherechtskommissioun e Bréif geschriwwen. Ech hat gesot, no där Pandemie si mer méi schlau a mer wäerte méi Respekt hunn, ee vis-à-vis vun deem aneren. Ech hunn ugefaangen, dat e bëssen ze relativiséieren, well ech awer och den Androck hunn, datt sech alles erëm esou installéiert, fir virdrun war. Dat Nolauschteren ass ganz oft wichteg an eise Bezéiungen. Et huet méi mat Ethik fir mech ze dinn, mat Verantwortung, ee vis-à-vis vum aneren an och mat deem Begrëff, deen et do gëtt vum Vivre ensemble, also zesummeliewen an eiser Gesellschaft. Ech sinn huet mat Léift ze dinn, frou si mat deenen aneren, ze soen, ech hunn dech gär, ech fanne flott, wat s du hues. Et kann een net soen, datt een dat sou vill héiert. D'sozial Netzer sinn eng Plaz, wou virun allem Leit mat iwwerspëtztem Ego sech och duerstellen a ganz vill der ausdeelen. Déi Leit, déi net sou vill wëssen, déi hunn am Fong geholl äh, huelen sech ganz vill Plaz. An déi sinn net am Nolauschtere, méi déi sinn am Duerstellen vun hirem Wëssen, deen se dee Moment net huet. Mee dat stärkt och da ganz vill hiert Selbstwertgefill, während deems Leit, déi zweifel also ech sinn een, dee sech vill Froe stellt, ech hale mech oft dann zeréck an ech iwwerleeën, ech benotzen d'Denke géint mech an esou weider. Ech hunn och villen Zweifeln ëmmer beluecht an esou. Dat ass dann heiansdo méi schwéier, fir dann och eng Plaz ze fannen. Fir nach eng Kéier op déi Fro ze kommen, D'Nolauschteren ass en Deel vun engem Dialog. Dat aktiivt Nolauschteren, dat bitt och deem aneren eng Plaz, wou e sech kann entfalen, wou e sech ka sichen. An et ass eppes, wat mat Respekt ze dinn huet a mat Unerkennung. An ech Benotze gären dat Wuert och vun der Léift. Dat ass een Wuert, wat mer net vill gebrauchen an eisem Ëmgank. Dat ass net nëmmen d'Léift an enger Partnerschaft, d'Léift vun Eltere vis-à-vis vu Kanner, et ass och d'Léift an de Frëndschaften, Léift mat anere Leit. Ech hunn eng schéin Definitioun eng Kéier gelies vum Jacques Salomé, deen hat gesot, e Mënsch gären hunn, dat ass deem Mënsch hëllefen, dass en sech nach e bësse méi gären huet. Ech fënn dat sou schéin, dat ass eng richteg Erausfuerderung, dat ass am Fong geholl d'Fortgoe vu sech selwer a sech e Stéck an den Déngscht setze vun deem aneren. Dat ass also net onbedéngt elo e Mënscherecht, awer ech fannen, datt et e grousse Wäert ass an där Plaz, déi mer wëllen hunn, do wou mer liewen, mat Frënn, op der Aarbechtsplaz. An da ass déi ganz Fro vun de Ressourcen. Mir sinn net sou fit an der Unerkennung vun de Ressourcë vun deenen anere Leit an och net an den eegene Ressourcen. Okay. Esou wéi mir äh, Merci. Äh, esou wéi mir d'Konstellatiounen praktizéieren, also mir gesinn dat als äh, äh Moyen de Développement personnel. Ne? Ja. Also, also net lo als, als äh, mir intervenéieren net als Therapeut. Dir sët ja awer e Therapeut äh, äh ass du eng eng Kontraindikatioun. Ja, also, das, ich wollte absolut, so, dass das eben nämlich ganz wichtig mir so eise Client ganz kloer, et ass kee Besuch beim Dokter, do setzt dat och net, et ass keng Therapie, mee och keen therapeutescht Zil. Voilà, an elo dann, jo. Jo, ech mengen do bei Leit, déi, déi et ganz, ganz schwéier hunn am Liewen, ne, déi onglécklech sinn, ech schwätzen net esou gär vu Stéierungen, mee Leit, déi, deenen et guer net gutt geet, aus wéi engen Ursaachen och ëmmer, Leit och, déi Traumatismen erlieft huet, sieft an der klenger Kandheet, well si bestëmmt Methoden an ech meng dozou gehéiert och d'Familljenopstellung, déi kann dozou féieren, datt Saachen opgedeckt ginn. An dat ass net ok. Et si bestëmmt Saachen, déi sollen net opgedeckt ginn. Ech vergläichen d'Perséinlechkeet vun engem Mënsch gäre mat engem Haus. A mengem Haus, wou ech liewen, hunn ech Zëmmeren, déi ech zougespuert hunn, déi gehéiere mir. ginn och Leit, déi hunn Zëmmeren, déi hu se zougespaart an hunn de Schlëssel ewechgeheit. An da ginn et aner Plazen, wou een da ka kucke goen. An ech sinn u sech een, deen ëmmer ganz virsichteg ass. Ech benotze gären dat Wuert vun der Directivité bienveillante, dat heescht, dass ee Mënsche kann hëllefen, sech selwer entwéckelen. Awer mir däerfen eis net der Illusioun higinn, dass mer kënnen zauberen, och wa mer kënnen dozou verfouert ginn. Et si Leit, déi hunn de Wonsch no engem, deen hinne seet, wat se solle maachen. An ech sinn do, ech kann dat héieren, ech kann dat gutt nolauschteren, awer ech sinn éischter een, wou ech mengen, et kann een de Leit hëllefen, se op e Wee setzen, awer de Wee musse se selwer begoen. Also wa mir elo eng Opstellungsaarbecht mat engem Client maachen an et weist sech e schwéieren Trauma, mir soe ganz bewosst, also mir kucken eis et un, mee mir ginn net dra wullen. Ja. Mir Therapeutë, mat deene mir kollaboréieren, wou mir dann och de Client op dee Moment kënnen hischécken. Well eist Zil ass et wierklech net elo an Trauma a Traumata do ronderëmmer ze wullen. Natierlech an der Opstellungsaarbecht, se weise sech nun eemol. Ja, ja. Da sinn eins vu Tentéiert, oh da gi mer mol kucke wat do ass. Nee, dat ass, ech mengen dat kënnt dann och erëm den Ego mat, mat, mat duerch an Wéi gesot, mir haten ee vun onsen Interviewpartner, mir haten dee gefrot, awer bekannten däitschen Aus, also Ausbilder an och Therapeut, dee mir gesot, méi wat, wat mécht e gudden Ausstelle, en Opsteller aus? Du sot mat ass wie am Fußball, also ka jiddwereen net maachen, déi eng spillen äh, knapp Houschen, déi aner spillen Bayern München. Dat ass dann eben a jiddwereen, jiddwereen huet säin Public. An ech menge muss een effektiv mir dat mir schaffe och ech menge mir soen wir mir hëllefen de Leit sech selwer entwéckelen an an deem mir dat maachen entwéckele mir ons jo och ëmmer selwer. Da muss een sech dann och immens zréckhalen. Dat ass och un ons schaffen. Dat ass dann dat bréngt bréngt am Fong dass en en Austausch. Dat ass ganz ganz flott an ganz spannend. Voilà. An dat ass jo elo esou am, am, am, am Kader och vun der Kris, do komme jo ëmmer méi an dat, dat war eng Zeichen der Zäit och scho virdrun, esou esou Coaching-Offeren an esou weider an esou viru. Do, do ass jo och do, dat ass e grouse Maart, do tummele sech och déi, déi onméiglechst äh, Leit do. Mee op alle Fall, ech mengen, et si och seriös Leit do. An wéi, wéi, wéi ass do d'Offer an d'Demande äh, iwwer, also klappt dat? Ass net méi Demande do an an d'Offer ass, ass, kënnt net no, och beim Nolauschteren zum Beispill? Also do wou eng grouss Demande ass elo, wat ech sou matkréien, dat ass vu Profien, also aus mengem Beräich, Sozialaarbechter, Psychologen, Erzéier oder Dokteren, fir esou eng Analyse des pratiques ze maachen, fir ze kucken, wou se dru si mat komplizéierte Fäll. Ech soen ëmmer, ech sinn den Expert fir déi komplizéiert Fäll, woubäi ech se dann och net geléist kréien. Et geet am Fong och drëms, fir einfach och mol Weeër eropzemaachen, fir engem e Fuedem an d'Hand ze ginn, fir da weider ze kucken. Ech mengen ze wëssen, dass an den Entreprisen eng grouss Demande ass. Also ech hu selwer eng Ausbildung an Organisationsberodung, souwuel an de Profitorganisatiounen wéi an den Non-Profit-Organisatiounen, an ech vermuten, dass do eng grouss Demande ass. Woubäi ech mengen, dass et an deem Beräich net esou vill Leit gëtt hei zu Lëtzebuerg an dass déi grouss Boîten, wa wéi ech se da nennen, och éischter d'Tendenz hunn, een aus dem Ausland ze huelen, wou déi sech dann eng gëllen Nues och da verdéngen. Coaching gëtt et dann, jo, ënnerschiddlech, kennen eng ganz Rei äh, Leit, déi dat dote lo machen an ähm, ob dat lo vill ass oder net vill op et duer geet oder so, dat kann ech net so rich aus, äh, ausdrécken. Ech wees dat am Fong all net. Ja? Mir, mir mierken och, dass Bedarf do ass an ech zum Beispiel an mengem Beruf als, als Jurist, als Affekot mierken ech och, dass en heinsdo muss en heinsdo sortir de chemin battu an zum Beispiel Konstellatiounen. Ech hat lo schon zwee, dräi Fäll, so dass ganz spektakulär, wie sich mat äh, wirklich mat äh, mat der Opstellungsmethod die sich dort her also erklären und leider auch unerkennen dass Emotionen da wann der wann der bis unerkannt wird da geht wie mal da gehen Dieren op da sondern muss ich an das ganz ganz flott mhm. ja. ja, das setzt du immer voraus bei denen Lei dass sind an einem bestimmten Moment och an der Lag sinn, iwwer sech selwer ze reflektéieren. Ja, a lo ginn et verschidde Beruffer, ech wäert se lo awer net nennen, déi sinn esou iwwerzeegt vun sech a vun der Missioun, déi se hunn, wou se am Fong ni an d'Situatioun géinge kommen, fir ze soen, ech muss eng Kéier iwwer dat schwätzen, wat ech erliewen. An dat wat awer verschidde Leit erliewen, Affekot oder wann ech op der Bank sinn oder ech weess net wou, ech schwätze mol vun deem Beräich, dat ass oft ganz, ganz komplizéiert. A wann een net kann doriwwer schwätzen an doriwwer nodenken, ass dat eng Form, ech géing bal soe vu Gëft, dee sech lues a lues breet mécht an dann och déi Perséinlechkeet kontaminéiert. Ech hat meng gréisst Réussite ass fir mech, datt ech elo 67 Joer hunn, ech sinn nach passionéiert vu mengem Beruff. Ech hu vill Situatioune gehat, déi ganz, ganz belaaschtend waren. Ech hunn dat kompenséiert, datt ech an d'Therapie gaange sinn oder eng Weiterbildung gemeet hunn. Ech gesinn awer och vill Kollegen, fir déi ass dat net de Fall. Ech mengen, déi hunn net genuch op sech uecht gedoen. Dat ass jo déi ganz Fro vun der Eegenhygiène, déi esou wichteg ass. Dat ass e ganz wichtegt Thema, wat Der do schwätzt. Wa mer elo kucken, déi ganz Offer, déi mer awer hunn, Coaching, Perséinlechkeetsentwécklung, Opstellen, wou erkennt ee seriö Leit, déi dat maachen? Ja, also ech kënnt dat lo just vu mir aus lo so soe well ech lo keng Erfahrung hunn am a Coaching. Ech man zwar vill Developpement personnel. Also déi Tugenden, déi ech versichen ëmzesetzen, dat ass d'Virsicht, d'Prudence. Ech sinn e Luesen, ech brauch laang Zäit. Ech soen dat och ëmmer, d'Leit sinn da ganz iwwerrascht dodriwwer. Ech gi mer vill Méi fir. Ze lauschteren, wa Leit Nee soen, dat ass wichteg. Si kënnen et oft net, da muss een hinnen och hëllefen. An ech mengen och ze wëssen, datt dat Wichtegst, wat passéiert, dat ass net onbedéngt an deem Moment, wou een d'Leit begéint, et ass oft dono. Dat ass oft bei mir tëschent de Sëtzungen. Mhm. A wann e ganz lo vu sech iwwerzeegt ass gell, da seet e wow, lo hunn eng super Method do, ech hu mat mengen Manager hei gespillt oh, an dann kommen d'Leit eng Kéier erëm an da mierkt een, datt et net onbedéngt äh, Dat war äh, wat gezielt huet. Fir mech ass et och esou, gëtt jo vill Suen investéiert lo ähm, an der Evaluatioun, gëtt jo alles evaluéiert. Geld du si jo ja. Assoziatiounen verdingen se schrecklech vill Geld. An ech betruechten ëmmer, dass et déi Leit sinn, déi bei mech kommen, déi sollen evaluéieren, well si sinn d'Experten vun mhm. sech selwer, vun deems wéi se lief. Si hu Léisunge fonnt, sinn net ëmmer déi bescht, awer dat sinn déi, déi hinnen op de Wee gehollef huet. An datt een also an där doten Haltung ëmmer bleift, also muss een am Fong geholl zwech och bescheide sinn a seng Methode mat mat enger bestëmmter Beschränkung asetzen an esou. An ech mengen, datt dat esou eng Mëschung ass vun all deem doten. Awer wéi gesot, ech kennen och Familljentherapeuten an et ginn dann och Methoden, déi mengen, si géingen zauberen, dass Mënschen, déi während 20, 30, 40 Joer héich traumatiséiert gelief hunn, dass dat dann an e puer Sëtzunge eriwwergeet. Ech sinn net esou gutt wéi déi, ech kréien dat ni hin. Ech hunn méi Erfarunge mat Situatiounen, wou et net gutt gaangen ass. An an der Tëschenzäit hunn ech mer dat och zurecht geluet, well ech erziele mer vill Geschichten, en Erfolleg ka sinn, dass et net méi schlëmm gëtt. Dat kann. An en Erfolleg kann och sinn, och wann et méi schlëmm ginn ass, dass, een, dass dat awer ofgefiedert ginn ass. Also fir mech ass de Begrëff och vun der Selbstwirksamkeet ëmmer ganz wichteg, dass ee kuckt, wat ass de Mënsch iwwerhaapt fäeg fir ze maachen, wat si seng Grenzen. An et sinn net d'Illusiounen an d'Ambitioune vun eis Profien, déi do ausschlaggebend sinn, well soss ass een direkt an iergendeppes fort, wat deene Leit ëm déi mer eis do këmmeren, am Développement personnel oder an der Therapie, dat hëlleft deenen net wei. Maja, mir soen lech Merci fir dat super flott dynamescht Interview. Voilà. Villmools Merci Gilbert, villmools Merci. Jo, Merci un Iech zwee, dat war ganz flott. Merci. Dann bis geschwënn eng Kéier. Merci. Bis geschwënn. Ja, ade.